Youtube Mirasym kanaly.
Adamkärçilik, ýakymsyz söz diýmezlikdir. Güýjüň gerek ýerinde ulan, ýöne oňa buýsanma. Ýagşylyk sadakadyr. Gizlin bolsun. Namartlyk gorkudan nörär, mertlik erkden. Gezmek görmekdir, görmek söýmekdir. Söýmek saglykdyr. Hyzmaty ogul-gyzdan, eşreti agtykdan görersiň. Ýerlikli käýinç dersdir. Ýerliksiz söýgi dertdir. Syr haýsam bolsa bir hakykaty gizlemekdir. Ýigrenç bilen sypalananyňdan söýgi bilen urlanyň ýakymlydyr. Pyşdyl uçsa-da nadan düzelmez. Berekediň artsa-da, nebsiň artmasyn. Adamyň göwnüne degmäň. Aýnany döwüp ýerine goýsaňam çyzygy galar. Her bir aýdylan hoş söz dogadyr. Söýgüde günä-de ýok, günäli-de. Seniň agyran ýeriňi özge duýmaz. Nadan doýsa, açlygyny islär. Sözüň maňzy manysydyr. Dawa nadanlykdan, geçirimsizlikden dörär. Aýnada her kim öz keşbini görer, ýöne her kim özüni görmegi başarmaz. Özgä akmak diýmegiň özi akmaklygyň alamatydyr. Zähmet bilen gazanylan abraý daşdan binadyr. Ýasama abraý çöpden kepbedir, şala şemala tozar. Kalby ýykyp biparh bolmak rehimsizlikdir. Akyly almajaga satma, gaýtargysyna nadanlyk alarsyň. Dostluk, ýagşylykda biri-biriňden üstün bolmakdyr. Ähli zat garşylyklydyr. Ýamanlyga ýagşylyk et. Goý ýagşylyk ýene-de sende galsyn. Ybadaty musulman bolup et. Ýalňyşyp bir demde diýen sözüňi demiň tükenýänçä düzetmersiň. Kesele berhizi bilen bak. Alladan özge hiç kimden tükeniksiz dileg edip bolmaz. Berlen jezaň peýdasy edilen tobaň netijesine baglydyr. Özüňe ýetmedik güýjüň hiç kime ýetmez. Işiň başy, gepiň soňy. Belent daglar göze ýakar, tereň derýa sessiz akar. Gül günde müň hyýal eder, kysmatynyň gözi gider. Degmedige degme, wyždanyňy ýakar. Söýmedigi söýme, ýüregiňi ýakar. Alladan özge barlyk ýok, Sabyrdan ýokary ygtybarlyk. Dogruçyl dogry sözlär, özi utanar. Ýalançy ýalan sözlär, seni utandyrar. Danadan akyl galar, nadandan eşege sekil. Ýalanlygyny bilip, ýalany mahabatlandyrýanyň günäsi ýalançyňkydan agyrdyr. Meni men eden marka men kim? Ötünji kabul etmezlik özüňi günäkär hasap etmekdir. Hakykaty bilen dawa etmez. Çünki hakykatdan başga aýtmaga sözüniň ýoklugy üçin. Sen dünýäni satyn almarsyň. Dünýä seni mugt alar. Baýlyk, yrsgalyňa kanagat etmekdir. Ene-ata dil ýetirmek, mukaddeslige dil ýetirmekdir. Ten tämizligi suw bilen, ruh tämizligi niýetiň bilendir. Yrsgally bolmak özüňde bar bolan zatlaň gadyryny bilmekdir. Yşk jana ýakar ýa-da janyňy ýakar. Baryny ulanan baýdyr. Baryny gaýgyran gedaýdyr. Akylly akyl islär, mende ýok diýer. Akmak islemez, akyl mende çoh diýer. Adamdygyňa kepil bolsa-da, adamçylygyňa kepil ýokdur. Söýmäge howlugyň, sögmän soňa goýuň. Akylly işlände üstün bolar, akmak gürlände. Zerur ýerinde dar ýoda-da, giň ýoldan hümmetlidir. Dosty duşman etmejek bolsaň, syryňy berme. Ýolda sataşanyň ýoldaş bolar, gadyrdan bolsaň gardaş bolar. Tagam tagamy bilen tagam, adam adamkärçiligi bilen adam. Seň bileniňem bilmedigiňem halk biler. Özüňe gowy diýeniňden kişiň saňa gowy diýeni gowudyr. Sen dünýä sygmasaňam, dünýe saňa sygar. Tokaý otlap tanalmarsyň, abraýyň bilen tanalarsyň. Akmak ynanjaň bolar, akylly ynamly. Ata sylansa hormatdyr, ogul sylansa mertebe. Dünýäň ýeke-täk baýlygy perzentdir. Guşuň ganaty çykan perden, adamyň gaýraty çykan derden bellidir. Baýlygyňa, derejäňe edilen hormat wagtlaýyndyr. Hakyky hormat adamkärçiligiňe edilen hormatdyr. Öňe gitmek üçin, töweregiňe ünsli bol. Adamyň söz bilen ýüzüni alma, mähir bilen göwnüni al. Alladan özüňe ýagşylyk isläp, özgä ýamanlyk isleme. Allaň saňa haýsyny berjegini bilmersiň. Beg bazara barmaz, barsa-da hiç zat almaz. Ynsapsyz adam ýok, ýöne ynsabyny ýitirip, ynsapsyz galan köp. Atan okuna şana degmese, mert özünden, gözünden görer, nadan ýaýyndan, peýkamyndan görer. Ker diňlemez bagşyny, nadan bilmez ýagşyny. Ýeňiş tötänden däldir. Ýeňiş özüňe ynanmakdyr. Töweregiňi-de ynandyrmakdyr. Könede kösenmedik, täzäň gadyryn bilmez. Guş öwrenişse başyňa gonar, it öwrenişse daşyňy gorar. Sözüň çöpli bolmasyn, nepli bolsun. Nadanlyk akmaklygyň iň howplusydyr. Köp ýatany düýşi basar, ir turany işi basar. Nadan bilen deň bolmak, meýletin masgara bolmakdyr.